Фӕстаг азты хъӕуын хӕдзарадон къабазмӕ фылдӕр ӕргом здӕхт кӕй цӕуы, уымӕн не ппӕтӕн дӕр ӕвдисӕн стӕм. Ацы къабазы хуызтӕ бирӕ ӕмӕ алыхуызон сты. Ӕрӕджы ма сыл бафтыд иу. Схуыдтой йӕ агротуризм, кӕнӕ та аграрон хъӕу. Дыууӕ ныхасӕй зӕгъгӕ, йӕ хъуыды хуымӕтӕг у, цӕмӕй Алкӕй бон дӕр уа зӕххимӕ архайыныл ахуыр кӕнын, кусын ӕмӕ дзы пайда исын. Фӕлӕ зӕххы куыстмӕ иуылдӕр арӕхсынц ӕви куыд зыны, афтӕ зын нӕу. Хъӕуынхӕдзарады туризм ӕмӕ аграрон хъӕутыл цы сты ӕмӕ цӕмӕй хицӕн кӕнынц, ОЛОЗ-ӕн нӕ абоны ныхас. Абон не студимӕ ӕрбахуыдтам, хъӕуынхӕдзарады куыст иттӕг хорз чи зоны, ахӕм адӕмы, кӕд нырма алы кары адӕмы сты, уӕддӕр. Дзебысаты Таймураз, фермер ӕмӕ аграрон хъӕу саразыны фӕндон кӕмӕ разынд, ахӕм адӕймаг, Цӕгӕраты Руслан, хъӕуынхӕдзарадон-фӕлхасадон кооператив Алания продукты разамонӕг ӕмӕ Локуты Омар, РФ-ы районы администрацийы сӕргълӕууӕг. Ӕлыгоныгӕс нӕм цӕут. Ӕрдӕбонмӕ ныхӕстӕй дӕр ӕвӕццӕгӕн бамбӕрстат, нӕ ныхас сӕр цӕуыл уыдзӕн, уый, уӕвгӕ, рагагъомӕ дӕр темӕ фехъусын кодтам. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн фыццаг фарс та дӕумӕ уыдзӕн Таймураз. Иугӕр аграрон хъӕуты кой кӕнын райдыдтам ӕмӕ ныртӕккӕ ног фӕзындыл нымад у, уӕд йӕ ногдзинад цӕм и? Хъӕутӕ бирӕ, иуылдӕр аграрон къабазы сты, фӕлӕ уӕддӕр ног проектыл нымад у. Цӕмӕй хицӕн кӕн фыццаг, иомӕй-ма дзы рыгӕттӕ кусынц. Мӕ дзы рыгӕттӕ бацыдысты фыццаг. Хъӕуди сӕрибар, ницы дзы царди. Мӕ мах сфӕнд кодтам дзы скӕнын ног хъӕу, ома йӕ ногӕй дзы кусын куыд райдайой адӕм, Ей ныхмӕ раздзыстӕм мах. Мӕ цӕмӕй хицӕн кӕны, мах стӕм иудӕр рыгӕттӕ. Нӕ бындур мах иудзинадыл фидар кӕнӕм ӕрмӕст ницӕуыл. Ӕрыгон бинонтӕ иуылдӕр мӕ райдыдтам цӕмӕй федтам сӕрибар зӕххтӕ, хъӕуы ничи цӕры, Нӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди бынат. Уый фылдӕр хӕхбӕсты, ӕвӕццӕгӕн. Хӕхбӕсты инӕ уӕлӕ кӕрцӕй стӕм ер, ме фӕнд кӕнӕм нӕ кооператив. Ну, нӕ бындур у иудзинад. Кооператив хуыйны, уый нӕ уый. Уырыссагау, иронау та иудзинад. Афтӕ хонӕм, хонӕм мах. Мӕ цӕмӕй хицӕн кӕн, нӕ зонын, фӕлӕ пайда дзы хӕссӕм нӕм кӕрӕдзийӕн, мӕ ӕвӕццӕгӕн, командӕр ӕвдисӕн уыдзыстӕм. Ӕвӕццӕгӕн. Дӕ ныхӕстӕн гыццыл байсон, нӕ уазджытыл ма иу бафтыд, тӕбӕфсин мидӕмӕ нӕм рахиз. Нӕ уазӕг у Къадзаты Игорь, Уӕрӕсейы фермерон хӕдзарӕдты ӕмӕ хъӕуынхӕдзарадон кооперативты ассоциацийы цӕгатирыстойнаг хайады сӕрдар. Ӕмӕ куыддӕр ӕрбадты, афтӕ ды уайтагъддӕр афӕрсон, ӕрдӕбон Таймураз загъта иу ныхас, ома кооператив. Ныхӕстӕ кӕнӕм аграрон хъӕутыл. Ӕмӕ иугӕр аграрон хъӕу схонӕн ис Кооперативы хуызтӕй иуыл кӕд Родионодмӕ сраст кӕнут? Ну, бынтон раст нӕу, ӕвӕццӕгӕн, егер Дӕу фарстой мӕ. Бӕлвырд кооперативтӕ та цӕмӕй хицӕн кӕндзысты аграрон хъӕутӕй? Бузныг. Коопераци чи у, ууыл тӕккӕ тынг бирӕ кусӕм. Ирыстоны, нӕ республикӕйы, нӕ хъӕубӕсты, нӕ районтыл. Мӕнӕ ӕртӕккӕ ӕхсызгон мын у нӕ хуыздӕр фермертӕ, нӕ рыгон фермертӕ

ма нӕ республикӕни та йа фулдӕр хай у хӕхбӕстӕ. Нӕ хъыгагӕн, хӕхбӕсты цы адӕм цардысты ӕмӕ цы адӕм куыстой, уыдон ралыгъдысты быдырмӕ ӕмӕ хӕхтӕ сидзӕры хуызӕн баззадысты. Абон мӕн ацы лӕппутӕ дыууӕ дӕр иу дзы Уналы, иннӕ та Хохы карцайы, Уӕллаг карцайы архайын, цӕмӕй фӕстӕмӕ цард сног уа йӕ уыцы хӕхбӕстӕ, уый тыххӕй. Коопераци дӕр нӕ уый тыххӕй хъӕуы. Кӕд раздӕр советон паддзахад кодта, зӕгъӕм, колхозон системӕ, уӕд ӕртӕккӕ коопераци, цӕмӕй ӕмхӕццӕ ма кӕнӕм не ппӕт дӕр, коопераци, коопераци дӕр у йӕхӕдӕг системӕ. Цӕмӕй йӕ нӕ зинаргъ телевизормӕ кӕсджытӕ телеуынынадмӕ кӕсджытӕ ӕмбарой, раздӕр уыди колхозно-совхозная система. Правильно? Ахӕм хабар. Ныртӕккӕ та хуыйны коопераци. Я уыцы коопераци та цӕй тыххӕй у? Цӕмӕй на зӕхкусджытӕ, на фосдарджытӕ уыдон с продукцийы исӕнцой, цӕмӕй кусой, уыдоны алы фарс ӕрбалӕууыдысты на лӕппутӕ ӕмӕ уырыссаг переработкӕ кӕй хонц, уый аразӕм хӕхбӕсты дӕр. Мӕнӕ Руслан йӕ уыцы лӕппутӕй иу у. ома хӕхбӕсты, зӕгъӕм, аграрон хъӕутӕ саразын ӕнцондӕр уыдзӕн, нӕ? Нау, нау ӕнцондӕр, зынгдӕр у хӕхбӕсты. Ӕнцондӕр нӕу. Ӕнцондӕры тыххӕй йӕ не скодтам, фӕлӕ скодтам, цӕмӕй дзы куыст уа, адӕмы адӕм кусын райдайой фыццаг дзырд уый тыххӕй. Дыккаг хабар, зӕгъӕм, хъуцтӕ дарынц. Хӕдзары фондз хъуджы, дӕс хъуджы иу ӕртӕ ӕхсыры дыгътой. Бирӕтӕ сӕхӕдӕг кӕнынц цыхт. Фӕлӕ се ппӕты бон уыйбӕрц кӕнын нӕу, ӕвдӕлгӕ дӕр сӕ нӕ фӕкӕны. Мӕ уый тыххӕй скодтам кооперативнӕ хӕхбӕсты Уӕлладжыры комы, ӕмӕ уыдон ӕртӕккӕ балхӕдтой хӕдтулджытӕ, машинӕтӕ кӕй хонц, уыдон нӕ бон у ӕхсырымбырд кӕнын, нӕ бон у йӕ переработкӕ кӕнын, кусын. Ома сӕ хъомыс фылдӕр у, сӕ бон фылдӕр у? Бирӕ фылдӕр. Аграрон хъӕуӕн та йӕ хъуыддаг фылдӕр уый у, ӕрбацыдтӕ, бакуыстай, ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕ фӕллойӕн, дӕхӕдӕг хицау дӕн. Уымӕн та ӕртӕккӕ зӕгъдзынӕн, Таймураз, кӕд мын бар радтай ӕртӕккӕ зӕгъдзынӕн, уый та у агродеревня урсагау кӕй хонӕм, иронау та аграрон хъӕу, уым та афтӕ у хабар. Мӕнӕ нӕ экономикӕ чи у, нӕ уым алцыпы хабӕрттӕ дӕр и, республикӕйы дӕр ӕмӕ Уӕрӕсейы паддзахады дӕр. Зӕгъӕм, дохтыры ххуыс. Хъӕуы, хъӕуы. Цадиктӕ дзы хъӕуы, хъӕуы ахуырады министрад дзы хъӕуы, хъӕуы спорт хъӕуы, хъӕуы хъӕуон хӕдзарадон хъӕуы хабӕрттӕ хъӕуы. Ме уыцы направленитӕ чи сты, нӕ, уыдоны нӕ зӕрдӕ уыдис ӕмӕ ис ӕртӕккӕ дӕр ууыл кусӕм, цӕмӕй сӕ иу бынаты, иу хъӕбӕсты мидӕг, иууылдӕр цыдӕриддӕр направлени экономикӕйы, нӕ республикӕйы ӕмӕ Уӕрӕсейы паддзахады, уыдон Иумӕ, иумӕ кусын куыд райдайой иу бынаты, иу хъӕубӕсты, йӕ уд и йӕ хъуыды. Ӕмӕ йын йӕ бындуртӕ сӕвӕрдтам хъӕууон хӕдзарад. Фосдарӕны Ӕнӕуый хъӕуты куыд вӕййы административон иуӕг, аграрон хъӕу дӕр афтӕ уыдзӕн? Афтӕ, уый дӕр Уӕрӕсейы паддзахады у, аграрон хъӕу дӕр афтӕ у. Мӕнӕ ныртӕккӕ плазмӕйыл дӕр уынӕм Таймураз дӕ хӕдзарад. ӕмӕ хъомтӕ балхӕдтат, ӕхсыры куыст кӕндзыстут, дзидзайы куыст кӕндзыстут, зайӕгойты куыст кӕндзыстут, фылдӕр ӕргом ма сӕм ӕздӕхдзыстут. Йӕ риутӕ бындзытӕ дарынц, иннӕтӕ бӕхтӕ. Бындзытӕ дӕр нӕм уыдзӕн, бындз дӕр нӕм уыдзӕн. Туристикондӕр куыст кӕндзыстӕм. Цыдӕриддӕр ис хӕхбӕстыйы кусӕн, иуылдӕр

Уый кооператив та гыццыл дӕрхы зоны. Ӕмӕ зӕгъӕм, уӕ кусджытӕ уым куы цӕрой? Иу, уый иумӕ бакӕнӕн ис. Фӕлӕ фыццаджыдӕр куыст райдайы, мӕнӕ хъӕуон хӕдзарады чи кусы, ӕмӕ хӕдзар кӕмӕн нӕй, уый йӕ фӕзӕгъы хицауадӕн, мӕнӕ мӕ фӕнды хох цӕрын, ӕмӕ йын ӕххуыс кӕнынц хӕдзар саразын. Мӕ иу цалдӕр хӕдзары кӕрӕдзи фарсмӕ хъӕуон хӕдзарады кусын, ой у аграрон хъӕу. Ой, фыццаджыдӕр сты хӕдзӕрттӕ. Кооператив та у, куысты уавӕр чи кӕны, уыцы адӕмӕн. Уыдонӕн раст сӕ куысты бынат. Уыдонӕн дӕр кӕны куысты бынат, ӕмӕ науи дӕр кӕд хъӕуы исчи цӕры, уӕд уыдонӕн дӕр. Ӕмӕ аграрон хъӕу уый цы хабар у? Кооператив та у, мӕнӕ чи кусы хохӕй, иу, дыууӕ ӕртӕ фермӕйы кусынц. Уыдон сӕ бон у баиу кӕнын, сӕ цы мадзӕлттӕ сын дон баиу кодтой, мӕ ма сын уӕд уӕд иумӕйагӕй кӕд фӕндӕрынц уон дӕр кусын. Ма сын уӕд паддзахад баххуыс кӕны, цӕмӕй балхӕной хӕдтулгӕтӕ, спецтехникӕ, цыдӕр оборудовани, цӕмӕй сӕ бон уа цы продукциями кӕм кӕмӕдӕр зизай, махмӕ фылдӕр хсыри, мӕ уыцы хсырӕй скӕндзыстӕм. Фыццаздӕр ӕй хъӕуы сымбырд кӕны, фӕстӕ хъӕуы руазал кӕны, уый фӕстӕ дзы хъӕуы саразын продукт, Мах кӕндзыстӕм цыхт, уыцы цыхт хъуамӕ холодильникты сывӕрай, дондӕр гыццылтӕ уӕдӕ нӕудзысты, ӕмӕ йӕ уым цасдӕр бадарай. Куы сцӕттӕ уа, дарддӕр хъуамӕ скӕнай упаковкӕ, ӕмӕ та йӕ рефрижераторы аласай ӕмӕ йауӕй кӕнай. Ӕмӕ иуӕй цӕмӕй куыстытӕ кӕрӕй кӕронмӕ. Иуӕй иуылдӕр цӕмӕй кӕронмӕ конд уа, ӕмӕ иуӕй ӕнцондӕр сын у иумӕ, иннӕмӕй та фылдӕр ӕхца бакусысты. Цас фылдӕр бакусой, уый та у кооперативы куыст. Мӕ ныхас сӕр ууыл нӕй, ома иу хорз у, иннӕ ӕвзӕр у. Фӕнды мӕ, цӕмӕй чи нӕм кӕсы, уыдонӕй бамбарой, цӕмӕй хицӕн кӕнынц уый, ӕмӕ дзы алы хъуыддаджы дӕр цы пайда ис. Нӕ ӕрзӕгъӕм кооператив цӕмӕй хуыздӕр у, аграрон хъӕу ӕмӕ цавӕр гӕнӕнтӕ ис адӕмӕн ӕмӕ фӕсивӕдӕн. Иу ныхасмӕ мын бардӕттут. Раст дын зӕгъы Руслан, кооперативмӕ аграрон хъӕу уыдон, аграрон хъӕу уый хъӕу у,

пайда хӕссы куыд йӕ хицӕуттӕн, йӕ кусджытӕн, афтӕ паддзахадӕн дӕр. Ӕмӕ мах сӕ хицӕн кӕнӕм кооперативтӕ, цӕмӕй хуыздӕр сты аграрон хъӕуы хорздзинӕдтӕ. Фарстайы мӕ разы нӕ дӕн. Аграрон хъӕу уый хъӕу у. Зӕгъӕм, мӕнӕ бирӕгъ зӕнг, кӕнӕ лагирь, кӕнӕ уынал, уый хъӕу. Ӕмӕ афтӕ зӕгъӕн нӕй, мӕнӕ бирӕгъ зӕнг у, ӕмӕ мӕнӕ кооператив та цӕмӕй хуыздӕр у бирӕгъ зӕнгӕй. Ӕмбарут-ма? Сокорозейӕн сӕ бон ӕххуыс кӕнын нӕу. Уый хъӕубӕстӕ у. Хъӕубӕстӕ ис адӕм, хӕдзӕрттӕ, уынгтӕ, афтӕ нӕу? Уый дын агродеревня. Афтӕ схонӕм. Коопераци чи у? Коопераци уый та у куысты уавӕртӕ, системӕ, производственный системӕ. Фӕлӕ Сокорозейӕн сӕ бон ӕххуыс кӕнын нӕу. Иу дӕр пайдайджын моноклажы сӕр дӕр уый у. О, нӕ мӕнгӕй, нӕ мӕнгӕй. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, кооперативы кусын йӕ бон кӕмӕн нӕу кӕнӕ кӕй нӕ фӕнды, уымӕ уый цы хъыгдары, аграрон хъӕуы хӕдзар саразын? Ницы. Ӕмӕ хъӕуын хӕдзарадон куыст кӕнын. Табуафси, табуафси. Нӕ ныхас сӕр дӕр иу у, ома ӕмткӕй алцыдӕр цӕуы уымӕ, ӕмӕ хъӕуын хӕдзарады къабаз райрӕзын кӕнын ӕмӕ куыд фылдӕр гӕнӕн ис, уый бӕрц пайда исын нӕ алкӕмӕн дӕр, организацитӕн дӕр, паддзахадӕн дӕр. Ӕмӕ иугӕр фылдӕр аграрон хъӕутыл дзурын райдыдта, уӕд ӕрдӕбондӕрӕй загътай, Игорь, ды, зӕгътӕ нӕм, уыйбӕрц бирӕ дӕр нӕм нӕй, нӕ? Уӕлдайдӕр хъӕуынхӕдзарадон куыстытӕн чи бӕззы, ахӕмтӕ. Сӕ фылдӕр хӕхбӕсты. Ныр фӕстаг рӕстӕг туристты хсӕн хъӕуынхӕдзарадон туризм дӕр парахат кӕны ӕмӕ адӕм фылдӕр ӕргом аздӕхтой Дыгургоммӕ. Уый та административон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ӕрфрайонмӕ хауы. Сымахмӕ бирӕ ис ахӕм фӕсивӕд ӕмӕ, зӕгъӕм, аграрон хъӕу саразын кӕй фӕнды. Азӕй уотӕ зӕгъдзӕн ма Ирӕфи район гъулӕггагӕн промышленнон кусджи бунӕттӕ си берӕ некӕд адтӕй. Уӕлдай ба ма советтон цӕдес ку фехалдӕуй мачи конд кӕддӕй, етӕ дӕр фехалдӕнцӕ, ма мӕнӕ фӕстаг рӕстӕги ба адӕн сӕхе рахаттонцӕ зӕнхе кус кӕнунмӕ, фонс дарунмӕ ма берӕ хуарздзийнӕдтӕ аразунцӕ. Паддзахади хъаурӕ дӕр, мӕнӕ гъӕуон хӕдзарадон министрад ке хонунцӕ, етӕ дӕр берӕ гранттӕ дӕттунцӕ ма сӕхе зӕнхкустмӕ рахаттонцӕ удта фонс дарунмӕ. Игорь куд загъта, уотӕ, нӕ хуӕнхбӕстӕ адӕнӕй ӕрмӕгорӕй, ӕркунӕгӕй берӕ адӕн ралигъдӕнцӕ, ма етӕ нур нӕ ралигъдӕнцӕ, фал мӕнӕ Советон Цӕдес куӕддӕриддӕр хуӕздӕр царди фӕсте рацудӕнцӕ хуӕнхбӕстӕй, уомӕн ӕма си уӕхӕн уавӕртӕ нӕййес хуарз цӕрунӕн. Горӕти ес газ, удобствитӕ ке хонунцӕ, е хуӕнхбӕсти бал кӕддӕр адтӕй зин цард, Хъаурesi косунгъудӕй, техникӕ дӕр си уойбӕрцӕ нӕййесуй, тухӕмма хуӕнхтӕ ӕхе домӕнтӕ сӕмӕ ес. Ма адӕймаг лӕг ӕхе хъаурӕй цардӕй, ма ӕхе хъаурӕй куста ма ӕ бийнонтӕ дардта. Ма е ба ӕгасей зӕрдӕмӕ нӕ цудӕй ма ралӕгдӕнцӕ адӕн. Нур ба нӕ республики хецауади унаффӕмӕ гӕсгӕ хъӕбӕребӕл архайӕн цӕмӕй нӕуӕгӕй адӕн раздахонцӕ сӕ раздӕриккон бунӕттӕмӕ, цӕрӕнбунӕттӕмӕ, сӕ федтӕлти хӕдзӕрттӕмӕ ма уоми ӕрбунат кӕнонцӕ ма райдайонцӕ хуӕнхбӕстӕ нӕуӕгӕй куд райгъала ма адӕни ӕзмӕлчи куд фӕззинна, адӕн косун куд райдайонцӕ. Ӕма е рдӕумӕ гӕсгӕ Омар сымах районы фылдӕр зӕххимӕ кусын чи уарзы, карджын адӕм ӕви фӕсивӕд? Ерсын бар ис зӕххытӕ райсынӕн. Ӕригон фӕсевӕд дӕр берӕ косунцӕ нуртӕккӕ. Будори ка косуй, етӕ фулдӕр зӕнхи ку скӕнунцӕ, нартхуарӕ бакӕнунцӕ ма уочи ку скӕнунцӕ, уоми устур ерескъӕ ес, афӕстаг сӕхецӕн. Фулдӕр сӕхицӕн. Хуӕнхбӕсти... Ер хъӕуы кой куы кӕнӕм, аграрон хъӕуы кой, уӕд та? Удта е ба хуӕнхти ӕй, хуӕнхбӕсти. Уомӕн ӕма уоми ба фонс дарунцӕ, ставд фонс, Фустӕ дарунцӕ, мудтӕ дарунцӕ, мудтӕ кӕмӕ ес, уӕхӕнттӕ дӕр муди бинджитӕ. Уомӕй рахезгӕй ба ма мӕнӕ туристтӕ нӕ загътайтӕ, уӕхӕн бунӕттӕ дӕр си рӕсугъд ӕрдзӕй ма си уӕхӕн бунӕттӕ дӕр берӕ. Фал паддзахади гъуддӕгтӕ ка етӕ, уотӕ нцӕ ма адӕни цард гъӕуама фиццагидӕрбӕл фенцондӕр кӕнӕн. Нӕдтӕс кӕнун гъӕуй хуӕнхти газ природный газ ке хонунцӕ, еци фӕззинӕййе байсӕнцондӕр уаццӕуӕн. О, инфраструктурӕ ке хонунцӕ, е. Ма нур а фӕстаг рӕстӕги нур республики хецауадӕ дӕр мах райони ечи гъуддӕгтӕбӕл архайӕн. Нур тӕккӕ ачи анз райдайдзӕй кӕнун комитет, надти комитет ка ейӕ, райдайдзӕнцӕ кӕнун над Мацутӕй коммяртмӕ. Ма хе ӕгас Дигоргоммӕ балдар иссӕудзӕй ма хе хъӕбӕрхуӕрзӕрдӕгӕй фӕббарӕгодзӕй. Уой уӕлӕн хасӕй ба ма нуртӕккӕ конд цӕуй, цӕмӕй имӕ природный газ дӕр исцӕуа цуппар гъӕуи, Джинагъа, Задӕлескӕ, Ӕхсӕв

косунцӕ ӕригон фӕсевӕд. Ӕма дӕ уымӕн фӕрсын, сӕйрагдӕр кӕрӕдзий фӕдыл хъуыддӕгтӕ хъуамӕ куыд цӕуой? Мӕнӕ туристтӕ ке загътай, уони ба гъӕуй уавӕртӕ, хуарз уавӕртӕ. Уонӕн ба гъӕуа ма али рӕстӕги дӕр гъӕуа ма уа и хӕдзари бунат дӕр. Ӕма е рзӕгъӕм, уе ппӕтмӕ дӕр уыцы фарста. Ныртӕккӕ сусӕггаг нӕу хъӕубӕстӕ куыддӕр дзӕгъӕлӕй аззадысты, нӕ, хӕххон хъӕуты бирӕ цӕрджытӕ нӕй, Дыгургомы та ис хъӕутӕ, бынтон ӕдзӕрӕгӕй чи баззад, уӕлдай Уӕлладжыры комы дӕр ахӕмтӕ ис. Мӕ ныхас, мӕ фарста цы у? Йе рзӕгъӕм уым бирӕ фӕсивӕд куы рымбырд уой ӕмӕ куы саразой ахӕм егъау аграрон хъӕу. Иу, дыууӕ, Хуыцау зӕгъӕд ӕмӕ фылдӕрдӕр уӕд. Уӕд паддзахадӕн ӕнцондӕр нӕ уыдзӕн уал адӕмӕн балӕггад кӕнын ӕмӕ инфраструктурӕ саразын. Ома, куы йӕ зоной, уым бирӕ адӕм цӕры, Фылдӕр къаддӕр адӕм. Уӕд хъуыддӕгтӕ тагъддӕр нӕ цӕудзысты. Дон, хӕтӕлтӕ, газ, цӕгъис. Мӕнӕ дони гъуддаг дӕр, гази гъуддаг дӕр. Цалинмӕ кӕнун райдайунцӕ, уӕдмӕ паддзахадӕ дӕр банимайут, цӕйбӕрцӕ адӕнсӕ цӕруй. Ма гъӕуи мӕнкъӕй адӕн ку цӕра, уӕд имӕ нӕ кӕнуй ечи гъуддӕгтӕ. Фал гъӕуи куд фулдӕр уа, уотӕ ечи гъуддӕгтӕ имӕ тагъддӕр бахъӕрддзӕнцӕ. Ма уомӕ гӕсгӕ ба нур устурдӕр гъӕутӕ ка ес, ке ранимадтон, уонӕмӕбал Хечи инфраструктури комитул фӕбацӕудзӕй, мабал уоми ицардкайгӕ фенцондӕр уодзӕй, ма уордӕмӕ адӕн ӕрбацӕудзӕнцӕ, ма нӕуӕгӕй гъӕутӕ ка етӕ, базмалдзӕнцӕ идарддӕр ба гъуддагмӕ кӕсиан ма мӕнӕ ӕдзӕрӕг гъӕутӕ кӕй уоми дӕр ка рацудӕй уӕхӕн устур муггӕгтӕ хъаургин лӕгтӕ си ес ма етӕ дӕр фӕндуй сӕ сӕ фидтӕлти хӕдзӕрттӕмӕ ӕрбацӕун. Ма уони хӕццӕ дӕр дзорӕн зӕнхитӕ дӕр син нӕуӕгӕй дӕттӕн, еутӕ ке фӕндуй, ма ечи гъуддӕгтӕбӕл дӕр лӕмбунӕг сагъӕс кӕнӕн мӕнӕн. Хорз. Ныр та мӕ цы бафӕрсын фӕнды, ӕвӕццӕгӕн, дӕу Таймураз. Дӕхӕдӕг дӕр ӕрыгон дӕ, ӕвӕццӕгӕн, дӕ фӕдыл чи ацыдимӕ дӕ чи бафӕзмыдта, уыдон дӕр бирӕ сты. Фӕлӕ куыд бирӕ? Цӕй тыххӕй дӕ фӕрсын? Айразмӕ иу фембӕлды Битарты Вячеслав загъта, ома, хорз уаид алы хъӕуы дӕр, алы районы дӕр куы фӕзынид аграрон хъӕу. Нырма уал иу у фӕлварӕны хуызы. Куыд дӕм кӕсы, бантысдзӕн уый ӕви зынтӕй цӕуы уыцы хъуыддаг? Зынтӕ ницы сыл бантысдзӕн. Иумӕйагӕй куыд кусой, куы кусой иудзинады бындурыл, уӕд бантысдзӕн. Иумӕйагӕй уый чи, паддзахад, республикӕ ӕмӕ ӕрмӕ фыццаджы фыццаг зӕрыгӕттӕ, стӕй та сӕм паддзахад дӕр фӕкӕсдзӕн. Ахӕм бынат нӕ Ирыстоны паддзахады мидӕг, администрацийы мидӕг кӕм нӕ фӕкастысты. Зыдтой ӕмӕ мах иумӕйаг куыст кӕнӕм ӕмӕ фыццаджы мах азтӕй стӕм. Азтӕй иу бынатмӕ куы бацӕуӕм, уӕд чи фӕлӕудзӕн нӕ разы? Ничи. Мах нӕ фӕнд кӕронмӕ хӕст кодтам алы бынаты дӕр. Нӕй дын хуыз хуыздӕр кодтон. Ныхмӕ ничи цыди. Фӕлӕ уыдысты цыдӕр хабӕрттӕ, ӕмӕ закъонмӕ гӕсгӕ сӕ хъуамӕ сраст кодтаиккам. Ну, алы программӕн йӕ миниуӕгтӕ ис, цӕмӕй сраст цӕмӕй сӕ сраст скӕнай. Дарддӕр та фӕнды мӕ науи мах махӕй пример куыд райсой, мах сын фӕзминаг куыд уӕм, мӕ цы хъӕуы

Иумӕйагӕй куы куса ир Игорь дӕр. Игорьмӕ арӕхсыдтӕн, Русикыл дӕр фарстон, администраци дӕр уыдтӕн. Алчидӕр хъуамӕ змӕлгӕ кӕна, фӕрсгӕ кӕна, ёмӕй худинаг ницы. Афӕрсут, дарддӕр мӕн дӕр афӕрсут. Ӕз къаддӕр зонон Русикы дӕр, мин сельхоз дӕр афӕрсут. Зындзинадӕй дзы вообще дӕр ницы и. Ома, цавӕр хатдзӕг скӕнӕн ис, кусын кӕй фӕнда, зӕххыл кусын? Змӕлын кӕй фӕнда, фезмӕлдзӕн. Сӕ фылдӕр куы адзурын семӕ уыдам, мӕнӕ дам зын у, уам уыдтӕн, афтӕ загътой мӕ фӕхъыг и, мӕ зӕгъ хъыг ма кӕнут. Фӕрсгӕ кӕнут, мӕ размӕ цӕут. Паддзахад ис программӕтӕ тӕккӕ, цӕмӕй нӕ хӕхтӕ байдзаг кӕнӕм, фыццаджы нӕ хӕхтӕ, мӕмӕ гӕсгӕ. Стӕй та быдыр уындзыстӕм мах, куыд уыдзӕн? рӕстӕг равдисдзӕн. Дӕвӕццӕгӕн, ацы проектыл кусын куы райдыдтай, уӕд бирӕ алыхуызон информацимӕ ӕркастӕ, цӕмӕй исты зонд райсай ӕмӕ хъуыддӕгтӕ дарддӕр ӕнцондӕр цӕуой. Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, телевизормӕ кӕсджытӕ се ппӕт афтӕ не сты, уымӕ гӕсгӕ ме мкусӕг Саулаты Дзерассӕ бацӕттӕ кодта ӕрмӕг, кӕцӕй фӕзынди, куыд фӕзынди, ацы хъӕппӕрис, йӕ райдиан кӕм уыди, ӕмӕ ма йӕм байхъусӕм, чи зоны, сымах дӕр дзы исты базондзыстут, телевизормӕ кӕсджытӕ та уӕлдайдӕр. Дӕ бон хорз, Дзерассӕ, ныхасы бар дын дӕттӕм. Де зӕр хорз, Жанна. Иууылдӕр зонынц, дыууын фыццӕгӕм ын ус райдиан царды алы къабазы дӕр ивтинӕттӕ кӕй ӕрцыд, афтӕ туризмы дӕр. Абон нӕ ныхас уыдзӕн, Европӕйы дыууынӕм ӕнусы ӕвдай ӕмӕ сты чи равзӕрд, уыцы фӕзындыл, хъӕууон хӕдзарадон туризмыл. Хонынц ма йӕ агротуризм, зӕгъгӕ. Йӕ рахӕцӕн царды рӕбынӕй ист у. Уыцы рӕстӕг европӕйаг фӕллойгӕнджытӕн сӕ бон нал уыд егъау куыстуӕттимӕ ерыс кӕнын. Ӕхца кусын та сӕ хъуыдис. Францы, Итали ӕмӕ ӕндӕр паддзахадты хъӕууон хӕдзарадты кусджытӕ бамбӕрстой, куы нӕ базмӕлой, уӕд ма амӕлай къӕбӕрыл баззайдзысты. Ӕрхъуыды кодтой сӕ къух сын чи сарӕзта, ахӕм мадзал. Туристты райдыдтой сӕ хӕдзӕрттӕм хонын, цӕмӕй зӕххы куыстимӕ зонгӕ кӕной, стӕй ма сын баулӕфынӕн дӕр фадат уа. Стыр горӕтты цы адӕм цӕры, уыдонмӕ уыцы хъӕппӕрис тынг цымыдисаг фӕкаст, ӕмӕ афтӕмӕй ӕнӕхъӕн бинонтӕй хъӕуты ӕмбырдтӕ кӕнын райдыдтой. Мин фарастсӕдӕ ӕвдай дыккӕгӕм азы агротуризм сси хицӕн къабаз. Паддзахадтӕ бамбӕрстой, ацы ногдзинад сын сӕ ӕфтиӕгтӕ фылдӕр кӕй кӕндзӕн ӕмӕ йын райдыдтой йӕ райрӕзтыл кусын. Ныры статистикӕмӕ гӕсгӕ Европӕйы цӕрджытӕн се рдӕджы фӕнды хъӕуты баулӕфын. Фарон ӕрмӕст Испанийы хъӕутӕ бабӕрӕг кодтой милуан ӕмӕ ӕрдӕг адӕймаджы, Италийы та, ӕртӕ милуаны. Ирландийы, Германийы, Францийы ӕмӕ Великобританийы агротуризм ахсджиаг бынат ахсы. Йӕ фӕрцы хъӕутӕ ӕмӕ адӕмы удварн сӕфтмӕ нӕ цӕуынц. Экономикӕйӕн цы пайда у, уый тыххӕй дӕр уӕдӕ загътам. Уӕдӕ Уӕрӕсейы та цы баци? Бӕлвырд иу хъуыддаг у, Европӕйы нӕма ӕййӕфта. Агротуризм нӕ бӕстӕйы уыйас парахат нӕма у, фӕлӕ чысылгай йӕ кой хъуысы. Хъӕутӕм цӕрынмӕ ацӕуын кӕй фӕнды, уыцы адӕмы нымӕц кӕны фылдӕр. Чи бындуронӕй йӕ цардыуаг ивынмӕ тырны, кӕй та ӕрдзимӕ сусӕг ныхас йӕхимӕ лвасы. Худӕгӕн ӕй радзурон, фыццаг агротурист, дам, уыдис дядя Федор, зындгонд мультипликацион кинонывы хъайтар. Ныууагъта стыр горӕт ӕмӕ Простоквашинӕмӕ цӕрынмӕ ацыд. Ӕмӕ ма ахӕм дӕнцӕджытӕ ноджыдӕр разынид, уымӕн ӕмӕ куыд хистӕртӕм, афтӕ ног фӕлтӕртӕм дӕр агротуризм цымыдисаг кӕсы. Ныртӕккӕ уал ахӕм хуызы баулӕфӕн ис Алтайы, Краснодары крайы, Карелийы, Чувашийы, Поволжьейы, Кавказы, Тверы. Уыцы номхыгъдмӕ сӕбӕттӕнтӕ тонынц Мӕскуы ӕмӕ Ленинграды областты ӕвзӕр цӕрджытӕ дӕр, фӕлӕ къаннӕгдӕр регионты нӕма ӕййӕфтой. Стӕй куыд аййафой, кӕм ӕмӕ дзырдӕн зӕгъӕм, агротуризм райрӕзын кӕнынӕн Кавказӕй хуыздӕр бынат нӕй. Ныртӕккӕ дзы тынг бирӕ адӕм цӕрынц хъӕуты ӕмӕ хохы, ис сӕм фос ӕмӕ цӕхӕрадӕттӕ. Цы ма дӕ хъӕуы уымӕй хуыздӕр уазджыты дисы бафтауынӕн? Краснодары край та хъуыстгонд у йӕ мыдыбындзытӕ ӕмӕ сӕнӕфсиры тъӕпӕнтӕй. Ис ма дзы, цыхт ахсын кӕм сахыр уай, ахӕм фадат дӕр. Уӕдӕ Калугӕйы та, зӕгъӕм, рӕстӕг арвитӕн ис фосдарӕн ӕмӕ цӕугӕ цардгӕнӕг лагерьы, стӕй ма кӕсӕгты хӕдзарады дӕр. Дыууӕ проектмӕ дӕр паддзахад йӕ цӕст дары ӕмӕ сын ӕхцайы ӕххуыс кӕны. Карелийы та агротуризмӕн басгӕрӕттӕ ис фондзсӕдӕ. Республикӕ номдзыд у дӕнцӕгӕн йӕ дзӕбӕхгӕнӕн суардӕттӕй. Уымӕй уӕлдай ма дзы кусынц сагтӕ бабирӕ кӕныныл дӕр. Иу дзырдӕй, фадӕттӕ бирӕ, фӕлӕ сӕм дысфӕлдӕхтӕй чи бавнала, уый нӕма зыны. Цӕй, кӕд хуыздӕр рӕстӕджытӕ дӕр ралӕууиккой. Жаннӕ, дарддӕр дӕхӕдӕг, мӕнӕн мӕ ныхас кӕронмӕ ӕрхӕццӕ. Бузныг, Дзерассӕ, цӕмӕйдӕрты нӕ фӕхудын кодтай, кӕмдӕр цыдӕр цымыдисаг рмӕджытӕ уыди. Бузныг дӕн. Нӕ уазджытӕм кастӕн, ӕмӕ сымах дӕр мидбылты худтыстут, мӕхинымӕр та хъуыды кодтон ӕмӕ фарста февзӕрди. Дзерасӕмӕ кӕсгӕ уӕхӕдӕг дӕр уыдтат плазмӕйыл иуӕй-иннӕ рӕсугъддӕр къамтӕ. Нӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Цӕгат Ирыстоны ӕрдзон уавӕртӕ афтӕ сты, ӕмӕ сыл кӕй цӕст не рхӕцы, чи сӕ нӕ бахъуыды кӕны, ахӕм нӕй. Фӕлӕ мах аграрон хъӕутӕ куы саразӕм, уӕд фӕсарӕнты куыд рӕсугъд сты, Аив. Махмӕ дӕр афтӕ уыдзысты, Таймураз? Цӕуылнӕ уыдзысты? Мӕй рӕсугъддӕр. Мӕй рӕсугъддӕр. Фӕрсын уӕ. Уӕд та иннӕ фарста. Иугӕр ӕрыгӕтты ӕрыгӕттӕм здахӕм не ргом, цӕмӕй фылдӕр хъӕутӕм раздӕхой, уӕд, йӕ зӕгъӕн мӕм мӕхца куы уаид, уӕд саразин хӕдзар. Аграрон хъӕумӕ дӕр нӕ цӕуин, кооперативмӕ дӕр нӕ цӕуин. Фӕлӕ мӕм кӕд нӕй, уӕд ӕй хъӕуы уыцы хъӕу дӕр куыдӕй сараздзынӕн. Фыццаджы ис ӕр программӕтӕ, нӕ федеральные программӕтӕ кӕй хонынц, цӕмӕй саразой хӕдзӕрттӕ дӕр. Грант дӕр сын цӕмӕй, цӕмӕй радтой. Дӕхӕдӕг сӕм аразыс, фӕкӕсыс ты дӕм. 80-20 программӕйы 80% дӕттынц паддзахад 20-та дӕхӕдӕг. Кӕддӕм быдтон бынтон хца нӕй, уым ёс фарста фарста дӕр скъуыддзаг кӕнӕм. Ерис фонд микрофинансирования, не? Мӕнӕ пандемийы фӕстӕ хца сӕм фӕфылдӕр и. Мӕ ёй дӕр мах фӕнд кӕнӕм, цӕмӕй нӕ хъӕууон хӕдзарадон куыстӕ программӕтӕ ацы фондӕй мах пайда кӕнӕм адӕмӕн. Нӕй дӕм хорз, фӕкӕсдзысты дӕм, Уыцы 20 процентов дын кӕнӕ 10 процент ратдзысты уырдыгӕй. Фыстау? Фыстау иу азӕн ӕнӕ процентӕй дӕр ратдзысты. Мӕ дӕ хабӕрттӕ скӕн. Хӕдзар нӕ, фӕлӕ фос балхӕн. Мӕ иннӕ азмӕ уже куы уа, зӕроттӕ цауай кӕнмӕ. Ӕрдӕбон Дзерасийы ныхӕстӕм гӕсгӕ дӕр, стӕй программӕмӕ дӕр цӕттӕгӕнгӕйӕ, стӕй уӕхӕдӕг дӕр зонут, Ирыстоны хъӕздыгдзинӕдтӕ бирӕ сты нӕ ӕмӕ иугӕр аграрон туризмыл ӕмӕ хъӕутыл кой кӕнын райдыдтам, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, спайда кӕнӕн бирӕ цӕмӕйдӕрты ис, уый мыдыбындзытӕ, уый суардӕттӕ, бӕхтӕ, фыстӕм, афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ цӕмӕдӕр гӕсгӕ Ирыстоны фылдӕр кӕнынц дзидза ӕмӕ ӕхсыры куыст. Цӕмӕн афтӕ ныффидари, Руслан? Ды дӕр ӕхсыры куыст кӕныс? Цӕмӕй райдтон, афтӕ цыбыр ныхасӕй зӕгъдзынӕн, чъиритӕ кӕнӕм. Ӕмӕ цыхт нын нӕ фаг кодта. Объем рӕзын куы райдта, цыхт нӕ фаг кодта, райдтам агурын цыхт. Цыхт фаг нӕ уыди. Уӕд райдтам агурын ӕхсыр, цӕмӕй нӕхӕдӕг скӕнӕм цыхт. Мы тахсыр дӕр нал фаг кодтам. Уӕд хъӕуон хӕдзарадмӕ бацыдтӕн министерствомӕ цы фӕрсын, зӕгъын, куыд у уавӕр. Мадам нын цӕгӕй нӕ фаг кӕны, ласгӕ дӕр бирӕ кӕнӕм. Ӕмӕ уӕд ӕркастӕн, цы нӕ фаг кӕны, ууыл кусын хъӕуы. Уӕдӕ бынтон бирӕ цы и, уый уым зындӕр архайын у. Ӕви та нын нӕ фаг кӕны? Республикӕ ехсыр дӕр нӕ фаг кӕны, дзидза дӕр нӕ фаг кӕны. Афтӕмӕй та куыстуӕттӕ бирӕ. Куыст ӕргомӕй зӕгъӕм. Куыстуӕттӕ ис, афтӕ зӕгъӕм, ӕнӕ тынг бирӕ сты, уый дӕр вӕццӕгӕн куыстуат йӕ хабар афтӕ у, бирӕ кӕм фидынц, уым ваканси нӕ вӕййы. Уым бирӕ кӕйдӕр фӕнды кусын, фӕлӕ Ирыстоны нӕ фаг кӕны дзидза нӕхицӕн нӕ фаг кӕны мах республикӕ дзидза бирӕ хӕры. Стӕй нын хсыр дӕр нӕ фаг кӕны, уый тыххӕй мӕ цыхт дӕр кӕнӕм, чъири дӕр кӕнӕм, алцыдӕр мӕ Нӕ фаг кӕны, стӕй нӕ бон ӕй уой кӕнын. Бирӕ у нӕ бон уой кӕнын, мӕртӕккӕ уылдӕр кусӕм, цӕмӕй йӕ иннӕ республикӕтӕм дӕр уой кӕнӕм, фӕсарӕнтӕм дӕр уыдзӕн, кӕддӕр бахӕццӕ уыдзыстӕм чъиритӕй дӕр, цыдӕр къахдзӕфтӕ кӕнӕм, тӕккӕ ууыл дӕр кусӕм. Ӕмӕ кӕй бамбӕрстам, нӕ фаг кӕны, уӕд ууыл кусын райдтам. Цы нӕ фаг кӕны, у мыд уый дӕр хорз у, цыфӕнды дӕр хорз у, хохы Ма нӕм кӕсӕм ӕмӕ махӕн дӕр хъуы скӕнын афтӕ, цӕмӕй уа рӕсугъд, цӕмӕй аив. Мӕнӕ та Мурас куыд зӕгъы, нӕ хъӕууон хӕдзарады цы хъӕутӕ кӕнӕм, цы хӕдзӕрттӕ, уыдон хъуамӕ уой рӕсугъд, аив, стӕй хъуамӕ уой хохы куыдымбыл афтӕ. Мӕнӕ иуӕй-иутӕ ӕркӕд алыварс мӕсыгтӕ ис, мӕнӕ федтам Мамысонгомы Мӕсыг мӕ не фарсмӕ цыдӕр кӕд-иу сарӕзтой мӕ, ну рӕсугъд нӕу, хъуамӕ уой рӕсугъд, аив, хохы куыд ӕмбӕл, афтӕ. Афтӕ сыл куы бакусӕм, уӕд турист дӕр цӕудзӕни. Уый тыххӕй мӕ хъӕуон хӕдзарады турист, уый у дыккаг къахдзӕф туризмӕн. Фыццаджыдӕр вӕй денджыз, хохы мӕнӕ лижӕтӕ, уый фыццаг цауын фылдӕр вӕйы. Фӕлӕ уый куыд ӕмбӕл, афтӕ куы скӕнынц, уӕд дарддӕр

Нӕ федта. Нӕ федта. Ӕмӕ уый тыххӕй зӕн уый дыккаг къахдзӕф у. Фӕлӕ йӕ хъуамӕ мӕн ӕртӕккӕ кусын райдайӕм. Йӕ хъуамӕ кӕнӕм рӕсугъд аив, стӕй йыл хъуамӕ бӕстон куыст кӕнӕм. Мӕнӕ Таймураз куыд зӕгъы, кӕй фӕнды кусын, уымӕн ис куысты фадӕттӕ. Стӕй ма ахӕм хуызы дӕр, ӕвӕццӕгӕн, экологон хъомылад дӕр кӕнӕн ис. Ӕнӕмӕнг. Омар, мӕ фарста дӕу ма уыдзӕн. Аналитикты бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ уыдон афтӕ дзырдтой, ома ныртӕккӕ хъӕуынхӕдзарадон, туризм, аграрон хъӕутӕ кооперативтӕ парахат куы кӕной, уӕд ахсдзысты зӕххытӕ ӕмӕ дыууӕ мин ӕвддӕсӕмӕй дыууӕ мины дыууынӕм азмӕ Зӕххы аргъ дзӕвгар фӕзынаргъдӕр уыдзӕн, зӕгъгӕ. Ныр мах се ппӕт дӕр ӕвдисӕн стӕм, нӕ кооперативтӕ фӕзындысты, Хуыцауӕн табу, рӕзынц, уый се ппӕтӕн дӕр пайда у, аграрон хъӕуты дӕнцӕгтӕ дӕр нӕм фӕзынди, зӕхх зынаргъдӕр кӕны. Дзӕнхи гъуддаг уотемӕ куд цард, куд идарддӕр цӕуа уотӕ ӕй арх бӕрзонддӕр хеззи. Уомӕн ӕма ӕрӕгидӕр ма зӕнхан уӕхӕн аргъ нӕма адтӕй, уотӕ ма си нуртӕккӕ фулдӕр ерескъӕ ес. Ма зӕнхӕмӕ уотӕ фӕдздзорунцӕ уруссагау ограниченный ресурс, кӕрони нез. Мӕхе речи кӕронмӕ нӕ республикӕ фӕццӕуй, уомӕн ӕма нӕ республики зӕнхитӕ хъӕбӕр мӕнкъайӕнцӕ. Будури зӕнхӕ нӕбал байзадӕй, нур ма ка адтӕй, чи зӕнхитӕ адтӕй, етӕ дӕр нур къумӕй-къуммӕ конд цӕунцӕ. Нур ма чи зӕнхитӕ ес, етӕ ӕнцӕ хуӕнхбӕсти, кӕчитӕмӕ над нӕййес, кӕчитӕмӕ зиндцӕуӕн ӕй, мӕхе чи зӕнхитӕ ма байзадӕнцӕ. Ма уони аргъ нур бӕрзонд нӕмӕй. Фал кудфӕстӕдӕр уотӕ ба уодиаг дӕр бӕрзонддӕр кӕндзӕй. Уомӕн ӕма ку сӕмӕ бацӕунцӕ, адӕн косун си ку райдайонцӕ, хӕдзӕрттӕ си ку скӕнонцӕ, фермитӕ ку скӕнонцӕ, уӕд е зӕнхи аргъ дӕр бӕрзонддӕр хездзӕй. Нуртӕккӕ нӕмайӕй Хуӕнхбӕсти зӕнхӕн ӕй аргъ бӕрзонд ӕй, фиагдони бӕрзонд, уоми уолӕфӕн бунӕттӕ ӕндӕртӕ уордӕмӕ рандӕунцӕ. Дигоргоми дӕр гьенур уолӕфӕн бунӕттӕ кӕми ӕй, уоми ӕ зӕнхӕ бӕрзондӕй. Фал мӕнӕ аграрон туризм ке зӕгъӕн, аграрон гъӕутӕ ке зӕгъӕн, етӕ ба, мӕнмӕ гӕсгӕ, нур зӕронд гъӕутӕ ка адтӕй, гье уоми кӕнгӕ нцӕ. Уоми ес

ома. Мӕнӕ тагъд гъӕуама ачи анз фӕззинна, гьенурибӕл хъӕбӕр лӕмбунӕгӕй архайунцӕ ӕригон фӕсевӕд, мӕнӕ Задӕлески, мӕнӕ син агъаз кӕнунцӕ, Есӕмӕл... Рагагъомӕй нымадмӕ гӕсгӕ цал адӕймаджы уыдзысты? Уотӕ нур зин зӕгъӕн ӕй, фал си ес количети лӕхъуӕн, кӕци фӕндуй гьенуречи гъуддаг рапарахат кӕнун. А фарсмӕ ма цал фӕллӕудзӕй, уой нӕма зонӕн, фал ибӕл

астемӕй. Мӕнмӕ гӕсгӕ ами дӕр хе уотӕ уодзӕй, фиццаг къахдзӕфтӕ кӕнунцӕ, мӕнӕ нур кооператив аразунцӕ сӕ зӕрдеустур гъуддӕгтӕ искӕнунӕй. Задӕлески ма мӕнмӕ гӕсгӕ син бантӕсӕй. Ома фӕсивӕдӕн равзаруни бар уодзӕн фӕндидӕ кооперативмӕ ацу, фӕндидӕ хъӕуцӕ. Ныр та мӕ бафӕрсын фӕнды, кооперативтӕ бар чи дары ӕмӕ аграрон хъӕуы чи сарӕзта, уыцы адӕммӕ. Баиу кӕнӕн ис аграрон хъӕуой уо, фӕлӕ кооперативтӕ туризмимӕ. Ис баиу кӕнӕн, цӕуына, уый тыххӕй ма. Дывӕр пайда уыдзӕн сымахӕн дӕр, уыдонӕн уыдзӕн дӕр. Алкӕмӕн дӕр уыдзӕн пайда, уый тыххӕй ма кооператив уый цалдӕр кусӕджы сты, зӕххы кусӕг, ӕмӕ дзы иухуызон уой ӕви алы рдыгӕй сӕ сӕмбырд кӕнай, уӕддӕр дзы ис цы равдисой Ӕртӕккӕ Уналы сӕрмагондӕй уым архайӕм, фӕлӕ дзы ис чидӕр зынцъары, чидӕр туалгомыйы, ӕмӕ уыдон иууылдӕр куы баиу уой, уӕд сыл кырзилӕй уӕддӕр туризм уайы. Стӕй мыддӕр, бӕхдӕр, алцыдӕр, уыдон иууылдӕр туризмӕн хорз сты. Стӕй турист куы рбацӕуа, фӕнды ныртӕккӕ мӕнӕ Мамысоныл дӕр дзурынц, уыцырдӕм дӕр нӕ фӕнды гыццыл бакӕсынц ӕмӕ уым дӕр гыццыл фӕрӕзтӕ уа кооперацийӕн. Цӕмӕзӕн, турист куы рбацӕуа, уӕд иуӕй хъомтӕм бакӕсдзӕн, сывӕллон рауадыл куыд фӕцин кӕны, уый стыр диссаг у. Мӕнӕ фӕкӕсын мӕ алыварс ӕмӕ ахӕм цин фӕкӕн, стӕй туристты фӕнды фенын, ӕмӕ ацы адӕм цы кусынц. Чидӕр сыгъд фӕнды рцахсын ӕмӕ йын хъуамӕ уа уыцы фадат. Бар ӕмӕ фадат скӕна сыгъд иннӕ фӕнды бӕгӕны сфыцын ирон бӕгӕны. Ма уыдӕттӕ иууылдӕр иу бӕсты туризм. Хъӕууон хӕдзарады куыст, стӕй мӕнӕ аграрон хъӕу цӕмӕй хорз у, уым йӕ алыварс цы адӕм цӕры, уым

Хсӕв куы рбацӕуӕм, уӕд фӕзынынц комфорт, хъуамӕ адӕймаг йӕ зӕрдӕйы дзӕбӕхӕн баулӕфа ӕмӕ та мӕ хсӕв сӕлгӕм хъуамӕ ма ныккӕна, мӕ ма фӕрынчын уа, фӕлӕ хъуамӕ райсомӕй сыстайӕм уӕд уым хсыр дӕр ануаздзӕни мӕ та ацӕудзӕн балцы мӕ ӕууыл кусӕм ӕртӕ абон мӕнӕ нӕ республикӕйы сӕрдаримӕ ныхас уыди ӕмӕ загъта, ӕртӕккӕ сывӕрдта ахӕм хӕс, цӕмӕй фӕндаг скӕной Уӕлладжыры комӕй Дыгургоммӕ. Ӕз джыдӕй хъуамӕ фӕндаг, мадам, нырма асфальт куы нӕ уа, уӕддӕр дзы хъуамӕ дзӕбӕх фӕндаг уа массон. Ернӕ фӕнды, мӕнӕ чидӕртӕ мӕм дзырдтой размӕ, ӕз джыдӕй уыдоны дӕр фӕнды уым кусын, тӕккӕ дӕр дзы чидӕртӕ ма цӕры, ӕмӕ сӕ хъӕуынхӕдзарады куыст кӕнын фӕнды. Кӕд уа гӕнӕн, уӕд уым дӕр иу-цалдӕр хӕдзары конд куы рцӕуа тынг хорз уыдзӕни, уым дӕр туристтӕн сӕ зӕрды уырдыгӕй Уӕллагкоммӕ куы ацӕуой, уырдыгӕй Дыгургоммӕ, уый та бынтон хорз уыдзӕн. Уый тыххӕй ма заманай бынӕттӕ сты ӕмӕ ӕууыл иумӕйагӕй кусын хъӕуы. Иугӕр туризмы кой кӕнын райдыдтам, уӕд Игорь дӕумӕ та куыд кӕсы? Ныртӕккӕ дунейы паддзахадтӕм куы ӕркӕсӕм, уӕд парахат кӕны гастрономион туризм, нӕ? афтӕ схонӕм, уый немыцы бӕгӕныйы фестивальтӕ, Францийы цыхтытӕ, халсартӕ, дыргътӕ, йе рзӕгъгӕ кооперативты кой уал акӕнӕм. Хъӕууон хӕдзарадон кооператив кой кӕныс? Сымах кооперативтӕ у. Сымахӕн дӕр иугӕр куыстуӕттӕ кӕрӕй-кӕронмӕ иу ран конд цӕуынц, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, Русланы загъдау, се ппӕтӕн дӕр цымыдисаг уыдзӕн фенын цыхт, ӕхсырӕй йӕ цъару уын куыд хӕццӕ кӕны дӕнцӕгӕн нӕ ем. Зӕгъӕм, сымахӕн, кооперативтӕн уӕ бон уыдзӕн ахӕм гастрономион экскурситӕ кӕнӕ исты фембӕлдтӕ аразын. Ӕрдӕрсӕг кӕнӕм. Зӕгъӕм, ӕртӕккӕ дӕлӕ куы расӕм, фермер кӕй хонӕм, ӕрхонкӕ уе ппӕт дӕр ӕй зонут, нӕ? Еус хӕдзарад райдыдта хъӕууон хӕдзарадон кооперативӕй уый дӕр. Тӕккӕ дзы ресторан дӕр и, фос дарынц, хъомтӕ сӕм и, страустӕ дӕр ма бирӕ хабӕрттӕ. Мӕ хӕрзирӕджын ӕрхуыдтой уырдӕм. Мӕнӕ лӕппуты зонд се ппӕт дӕр ис ма нӕ республикӕйы агентство развития зӕгъгӕ. Йӕ сӕргълӕууӕг ӕртӕккӕ у Туаты Ирмӕ. Ӕмӕ йӕ уыцы ног куыстуаты дӕр цӕуы арӕзт ног программӕтӕ туризмӕй, хъӕууон хӕдзарадӕй, зонынц ӕй се ппӕт дӕр, алы направленийтӕ дӕр. Мӕ ом афтӕ скодтой. Ӕвдисынц мӕнӕ хъуг Фӕнды мӕ туристтӕ ӕрбацыдысты дуцынӕй райдыдтой, хсырведрайы райстой, бахастой иу, иууылдӕр процесс, ӕхсынц ӕй сыгъд иууылдӕр, суанг чъиритӕ куыд кӕнынц ӕвион. Ӕмӕ сын уыдис тынг цымыдис. Афтӕ сӕм кастӕн дардӕй, ӕмӕ мын ма бакӕс диссаг, ӕмӕ сӕ сӕргълӕууӕг чи у, уыцы куыстуаты. Уыдон афтӕ зӕгъынц. Фехъуыстой уыдон дӕр, агродеревнӕтӕ аразынц Иристон зӕгъы. Мӕ уыдон дӕр афтӕ зӕгъынц. Мах дӕр тынг фӕнды, цӕмӕй агродеревнӕ саразӕм. Ӕмӕ афтид дзургӕ нӕ кӕнынц, уыдонӕй кӕнын райдыдтой. Мӕнӕ кӕй зӕгъыс, дӕхӕдӕг цӕгъд-хуг иууылдӕр цӕгъдисынц. Фӕлӕ ма цӕй тыххӕй йӕ зӕгъын, фестиваль зӕгъгӕ куы саразат, уӕд цал кооперативы нӕ мины, уыдон иууылдӕр сӕ продукци куы равдисой, ӕмӕ адӕм куы взарой, куы зоной, уым адджындӕр уым, ахӕм ад кӕны, уым мӕ зӕрдӕмӕ тынгдӕр цӕуы, уӕдмӕ мӕ гӕсгӕ сымахӕн дӕр пайда уайд. уӕ Не ппӕтӕн дӕр пайда уайд, афтид ам цы лӕппутӕй донӕн нӕ, фӕлӕ ӕнӕхъӕн республикӕ. дӕр, о, се ппӕтӕн дӕр, ды дӕр нӕм афтӕмӕй. Ӕз уӕ фыццаг уазӕг уӕд, куыддӕр фестиваль уа, уый тыххӕй. Ныр та ма мӕ цӕуыл аныхас кӕнын фӕнды, иугӕр кооперативтӕ ӕмӕ аграрон хъӕутӕ кӕрӕдзимӕ тынг ӕнгом баст сты нӕ. Загътам экологон хъомыладыл ӕмӕ программӕйы агъоммӕ Таймуразӕн дӕр-иу цыбыр хъуыдиадӕй загътон, зӕгъгӕ, ис ахӕм дӕнцӕг, ӕртӕкӕнынӕй нӕ режиссертӕ дӕр равдисдзыстӕм. Пермы крайы разынд ахӕм адӕймаг, йӕ мыггаг Горелов, ӕмӕ ӕрӕмбырд кодта йӕ алыварс Фӕсивӕды. Йӕ фыдуаггонд чи уыди, цыдӕр ӕнӕуаг митӕ чи кодта, кӕмдӕр коммӕ чи нӕ касти, ахӕмтӕ, ӕмӕ сын фӕллойы руаджы бауарзын кодта зӕхх, хъӕуон хӕдзарад ӕмӕ адӕймаг йӕ къухвӕллой исты куы сырӕзын кӕна, мӕнӕ цы ныртӕккӕ уынӕм, схуыдта йӕ фӕсивӕдон аграрон хъӕу. Сывӕллӕттӕ сӕхӕдӕг кусынц фосмӕ, зилынц сӕ тыллӕг сӕхи ӕмӕ йом цӕрынц. Ис дзы ахӕм фӕсивӕд дӕр, ахӕм ӕрыгӕттӕ ӕмӕ кӕм цӕрой, ахӕм бынат кӕмӕн нӕй. Ис сын хӕдзӕрттӕ. Йе рзӕгъгӕ хъомыладӕн дӕр аграрон хъӕутӕ фӕрӕз сты. Хуыс уыдзысты Таймураз. Цӕуыннӕ? Цӕуыннӕ? Сымахмӕ ӕмбарынӕй нырма фыццаг къахдзӕфтӕ кӕнут ӕмӕ афтӕ дардмӕ кӕсын нырма зын у алы фӕзилӕнтӕ фенын. Цыбыр ныхасы, ердыр кӕмӕн хӕдзар нӕй, мӕй кӕй фӕнды, уымӕн хӕдзар ссардзыстӕм. Уый цы хорз хъуыддаг у? Нӕ мӕнгӕй. Кусӕг лӕг куы уа, кӕнӕ кусӕг бинонтӕ. сӕрдыстӕм. Исчи зын уавӕры бахауд, зӕгъгӕ уыд. Цӕмӕй сын интерес куыд уа, уым сӕхи фос фӕзына, сӕрдыстӕм сын. Бирӕ нӕ, фӕлӕ нӕ бон цы уа дыууӕ бинонтӕ кӕнӕ. Иу ахӕм хъуыддагмӕ, йе зӕгъгӕ, ӕз кӕм цӕрон, уый мын нӕй кӕнӕ исты зын уавӕрты бахаудтӕн ӕмӕ ӕрбацыдӕн сымахмӕ цӕрынмӕ аграрон хъӕумӕ. Исты фидынмӕ хъӕудзӕни? Нӕ,

Фондз азы хъуамӕ цы куыстуаты дӕ, уый хъуамӕ бакусай, хӕдзар та уыдзӕн дӕхи. Ӕмӕ ма уымӕй уӕлдай куы дӕ фӕнда, уӕд та курдиат ратт, ӕмӕ дӕ бон у скӕнын дӕхи КФХ-ӕ, ӕмӕ та мӕ ратдзысты грант, ӕмӕ ма дӕхицӕн уым куысты Фадатдӕр скӕ ӕмӕ дарддӕр кус, ма ницы хъуаг Ӕмӕ уӕд уый зын нӕ уыдзӕн административон кусӕг паддзахад хардз кӕны, нӕ хӕдзар дын сарӕзта, коммуникацитӕ бауагъта иуылдӕр, уӕд дзы цы пайда уыдзӕн? Пайда ба уой уодзӕй, ма адӕн нӕуӕгӕй сӕхе хуӕнхбӕстӕмӕ рахӕцдзӕнцӕ. Ӕдзӕрӕг гъӕутӕ кӕй, етӕ нӕуӕгӕй райгъал уодзӕнцӕ ма сӕ цард фӕззиндзӕй. Ма паддзахадӕн ба ӕ тӕккӕ устурдӕр гъуддаги ма цард размӕ тӕрун. Мӕнӕ нур цӕбӕл радзурдтонцӕ, ечи ӕхцатӕ нцӕ паддзахади фӕрӕзнитӕ, ма си нуртӕккӕ цуппар райони пайда кӕнунцӕ ачи анз. Нӕ республики унаффӕмӕ гӕсгӕ е ӕй Кирови район, Горӕтгӕрон район, Алагири районмӕ Ерефи район. Ечи районти нуртӕккӕ мӕнӕ гъӕуон хӕдзаради ка косуй, уонӕн хӕдзӕрттӕ кӕнунцӕ, райдайдзӕнцӕ кӕнун, мах райони дӕр райдайдзӕнцӕ. Иннӕ аз ба хецауади унаффӕмӕ гӕсгӕ ечи адӕн гъӕуама фӕффулдӕронцӕ. Цӕмӕй хӕдзӕрттӕй ниббӕттонцӕ адӕн сӕ бунӕттӕбӕл, уомӕ гӕсгӕ ма архайун райдайонцӕ ун. Алли гъуддаг ма уотӕ кӕсун нӕ гъӕуй пайда уодзӕй. Пайда гъӕуон хӕдзаради тагъд нӕ рабӕрӕгой. Е рӕстӕгмӕ хъуамӕ рацӕуа. Мӕнӕ се ачи бон бакустӕй ма дӕ пайда фӕбӕрӕг уодзей, уотӕ нӕ уодзей. Уоми уотӕ дӕр рауайдзей ма Хуцау ма дзӕгъӕт фал ӕрдзӕ ӕхе куд бавдеса аллихузи дӕр. Ма паддзахадӕ ба гъӕуама фарс балӕууа. ечи адӕнӕн. Науӕгӕй хонхбӕсти косгӕ ка кӕнуй, уочи адӕнӕн машин гъӕуама аллихузон программитӕй анхус кӕна, цӕмӕй сӕ ниббӕтта науӕгӕй сӕ райгурӕн бунӕттӕбӕл, хуӕнхбӕстӕбӕл, еуомӕй. Загътай, чи нал ис кӕнӕ кӕм нал цӕрынц, ахӕм хъӕуты кой, ӕмӕ та мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд иу хабар. Равдисдзыстӕм ма уын иу видео, уый та Белорусийӕ у. уым иу адӕймаг ӕрхъуыды кодта, растдӕр зӕгъгӕ, ӕрхъуыды кодта, зӕгъгӕ, ӕвӕццӕгӕн раст ныхас нӕу, зӕххытӕ кӕд ӕвӕрысты ӕмӕ дзӕгъӕл хъӕутӕ чи уыдысты, ног хӕдзӕрттӕ аразыны бӕсты базылди зӕронд бӕстыхӕйттӕм, сног сӕ кодта ӕмӕ дзы ӕрцӕрын кодта, аграрон хъӕу цӕрын кӕй фӕнды, уыцы адӕмы. Ома, цӕхӕрадӕттӕ дӕр уым, сӕ бынӕтты, зӕххы хӕйттӕ дӕр уым, хӕдзӕрттӕ дӕр уым, фӕндӕгтӕ дӕр уым, ома инфраструктурӕ куыд хорз конд у, уый нӕ зонӕм, фӕлӕ ис, ома ӕрбадз ӕмӕ цӕр. Уымӕ гӕсгӕ та равзары, равзары иннӕ фарста, ныртӕккӕ экономикон хъуыддӕгтыл дӕр дзурӕм. Куыд хуыздӕр у, куыд ӕнцондӕр у ногӕй саразын аграрон хъӕу, ӕви дзӕгъӕл хъӕутӕ махмӕ дӕр ис, ӕдзӕрӕгӕй чи лӕууы, ахӕмтӕ. уыдоны сног кӕнын. Фӕрсыс? Хъыгагӕн, ахӕм ис нӕм ахӕм хъӕутӕ, нырма цӕрынмӕ чи бӕззы, ахӕм хӕдзӕрттӕ. Ӕмӕ уыдоны куы фӕнда ӕрбацӕуын, бынтон никӕй не сты, уыдон кӕйдӕр хӕдзӕрттӕ сты, ӕмӕ уыдонӕй искӕй куы фӕнда ӕрбацӕуын, уым кусын, уӕд ын куысты уавӕрӕй феххуыс кӕндзысты.

Хумзӕххытӕ нӕм 188 минет, сӕдӕ, стай аст минеттӕмӕ нӕм нӕй. Зӕгъӕм, Краснодарский край куразӕй уыдзы ӕртӕ миллион семьсот тысяч. Ну, цӕмӕй йӕм барӕм. Ам ныхас цӕуы Зӕрӕг хъӕутӕ. Ӕртӕккӕ мӕнӕ раджы хӕрзӕрӕджы съездӕй ссыдыстӕм Мӕскуыйӕ, мӕнӕ Таймураз дӕр ом уыди, ӕмӕ уым съезды радзырдтой аграрон комитеты сӕргълӕууӕг, академик кӕсын, зӕгъгӕ. Уый ныхӕстӕй гӕсгӕ Таймуразимӕ дзы иумӕ уыдыстӕм.

Мӕ уыцы Дӕнджыр Уӕрӕсейы ахӕм хъӕутӕ уыди мӕ дзы тынг бирӕ адӕм цардис. Йӕ алы фарс тынг бирӕ зӕххытӕ уыди. Мӕ не ртӕккӕ уӕртӕм дӕр ма бакӕсут, дон, дзӕнӕты хуызӕн, дон цъӕх-цъӕхид нӕу, хуымзӕххытӕ, хъӕд, быдыртӕ алцыдӕр дзы ис парахаттӕй. Ӕмӕ Уӕрӕсейы паддзахадимӕ куы исӕм, уӕд хъуамӕ масштаб уынӕм, цӕуыл дзурӕм, уый. Ӕмӕ нӕ маста бӕстӕйӕн дӕнджер у. Уый ӕмбарын ӕз хӕрдзты тыххӕй дзурын. Ома, ир зӕгъӕм, исты цъамад райсӕм дӕнцӕгӕн. Ног ӕнцондӕр саразӕм. Ног ӕнцондӕр аразӕм. Ног ӕнцондӕр саразӕм. Ног ӕнцондӕр аразӕм. Иугӕр паддзахады Зӕххы бынӕттӕ дын куы ӕмӕ кӕдӕм авналай, дын куы ног ӕнцондӕр аразӕм. Фӕлӕ зӕронд хал ын зындӕр у, фӕлӕ ӕз Омаримӕ разы дӕн цай тыххӕй зӕгъын. Мӕнӕ мӕ ныхас дарддӕр мӕ хъуыды бамбарын кӕнон, нӕ телевизормӕ кӕсыдӕ дӕр ӕмӕ Нӕ сӕххытӕ гыццыл сты, афтӕ нӕм нӕ авналӕнтӕ гыццыл сты Ирыстоны, мӕ уый тыххӕй у мард тынг раст зӕгъы. Йӕ фыдӕлтӕ уымӕ цардысты, дзӕгъӕл уым не рбынат кодтой хъӕуӕн, афтӕ нӕу? Ӕвӕццӕгӕн, цыдӕр хорздзинад уыди. Фыдӕлтӕ дзӕгъӕлы бынӕттӕ нӕ агуырдтой хъӕуӕн цӕрӕн бынӕттӕ. Уым цыдӕр хорздзинад уыди, йе дзы дон уыди, йе дзы сырд хӕстӕг уыди, йе хъӕд уыди, цыдӕртӕ дзы уыдис. Ӕмӕ ӕз уым мӕры хъуыдимӕ разы дӕн. уыцы бынӕттӕ цӕргӕ кӕм кодтой, уыдон сног кӕны. Хъӕу райхъал раздӕр та уымӕ райхъал сӕ кӕнын хъӕуы ногӕй, цӕмӕй цард райхъал ӕмӕ ногӕй цӕра. Нӕ программӕ кӕронмӕ фӕхӕццӕ кӕны ӕмӕ уӕ алкӕмӕй дӕр мӕ фӕнды хӕрзцыбырӕй фехъусын, цавӕр фидӕн ис хӕстӕгдӕр рӕстӕгӕн аграрон хъӕутӕн ӕмӕ хъӕуын хӕдзарадӕн ӕмткӕй. Омар, хӕрзцыбырӕй. Косун ке фӕндуй ӕригон фӕсевӕд, етӕ нӕуӕгӕй ку раздӕхонцӕ сӕ федтӕлти бунӕттӕмӕ, уӕд син ес хъӕбӕр хуарз уавӕртӕ уоми косунмӕ. Ес син бунӕттӕ, ма сӕхебӕл ку байархайунцӕ, уӕд сӕ федӕ нозе рӕсугъд. Куд административон кусӕг дӕ, афтӕмӕй афӕрсынӕн сымах цы ныххуыс кӕндзыстут? Мах син ӕнхус кӕнджиан, администрацийы рӕфе райони ес уӕхӕн хайад кӕчемӕ ку рбацӕуай, уӕд дин дӕ гӕгъӕдитӕмӕ ркӕсӕнцӕ, фӕддинагъаз кӕндзӕнцӕ, цигъон гӕгъӕдитӕ скӕнун гъӕуй, ма дӕ бацӕттӕ кӕндзӕнцӕ, ма дӕ цауӕнк гъӕуон хӕдзаради министрадмӕ кумӕ цӕун гъӕуй, ма дӕ ба минӕвар кӕндзӕнцӕ уордӕмӕ, ма алли фӕрӕзнитӕй дӕр паддзахади нуртӕккӕ ци ес, уонӕй цӕмӕй испайда кӕнай, уой. Хъӕуӕнхӕдзарадон кооперативты сӕйрагдӕр хуыздӕр миниуӕг цы у? Иумӕйагӕй ӕнцондӕр кусын у. Иумӕйагӕй стӕм тыхджын ӕмӕ кӕрӕдзийы ӕмбарын хъӕуы. Ирыстоны тынг зын у кӕимӕдӕр иумӕ кусын. Фӕлӕ кооперативтӕн та сӕ хъуыддаг афтӕ у ӕмӕ кӕрӕдзи ссарынц, мӕнӕ иухуызон чи хъуыды кӕна, ахӕм адӕм, фылдӕр фӕсивӕд, ӕмӕ кӕрӕдзимӕ кусын райдайынц. Уӕд ӕнцондӕр у ӕмӕ иумӕйагӕй тыхджындӕр уыдзыстӕм, нӕ? Таймураз, бирӕ фӕсивӕд ӕрбангом уыдзӕн дӕ алыварс куыддӕм кӕсы? Уыдзӕн, уыдзӕн. Мах сын равдисдзыстӕм, куыд кусын хъӕуы. Хӕстӕгдӕр фидӕны цӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм. Мӕнмӕ гӕсгӕ, махмӕ куы рбацӕуой фӕцӕхъхъӕт кӕнӕ Русикмӕ, уӕд фӕстӕмӕ нал ацӕудзысты. Сӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕн ӕрдз дӕр, куыст дӕр ӕмӕ пайда дӕр уыдзӕн, мӕнмӕ гӕсгӕ. Хицӕнӕй ӕмӕ ӕмткӕй цӕмӕй хорз у кооперативты ӕмӕ аграрон хъӕуты иудзинад? Ӕз ӕй афтӕ зӕгъдзынӕн, бузныг дӕ фарстайӕн. Нӕ абоны бон дӕр, хъӕууон хӕдзарады мидӕг, туризмы дӕр, алырдӕм дӕр мӕ нӕ райсомы бон дӕр цӕудзӕнис кооперацийыл. Ӕндӕр хуызы йын размӕ цӕуын нӕй абон. Ӕз ма цы зӕгъон, ацы хорз ӕмӕ ацы хъуыддаг иттӕг хорз чи зоны, уыцы адӕмы фӕстӕ ӕрмӕстдӕр иу хъуыддаг, зӕххыл кусын кӕй фӕнды, Табуафси, мӕнӕ уын адӕм фӕкӕсдзысты, баххуыс кӕндзысты ӕмӕ уын ратдзысты уыцы фадӕттӕ. Стауал уын зӕгъын хӕрзизӕр ӕмӕ нӕ иннӕ фембӕлдмӕ.